nzvimbo yemazowe yashanduka mugwagwa iri kuvandudzwa makomo ari kucherwa dzimba dziri kuvakwa uye bani rakanga razivikanwa senzvimbo yakasarira iye zvino raparara nyaya dzebudiriro dzimba dzichivakwa vanhu veruzhinji vari kufara uye vanotaura kufara kwavo zvichienderana nebasa riri kuitwa. Mugwagwa unobva Marare wakananga kuBindura uchifamba nawo unoona basa rakawanda riri kuitwa uye vazhinji vemunzvimbo iyi vanoti vakanga vasingafungidziri kuti zvinhu izvi zvaigona kuitika munyika ino. Tinozvitenda kuti vari kutiitira zvakanaka. Imwewo mota kana dzichienda neuku haingakwanise kuwanika ine imwe uku mm. asi kana tiri kuno kusaidi kwedu kuno kuzvinhu zvedu zvee zvitori right avo vari kusaidi kwavo zvinhu zvavo zvinenge zvitori chi zvitori right totenda uno zvekutiitira baba munangagwa wakatigadzira mugwagwa two way dzinenge dzichienda kudhumura mota dzichifamba dziri imwe umwe imwe usaidi umwe usaidi tichitendawo nebasa rakutiitira muno muna mazowe rokuvakawo mashopu maservice station tinotendawo nebasa rakutiitira iroro nzvimbo ino Ndipo pane chikoro chaizikanwa kwazvo chikoro chevaimbova mutungamiri wenyika uye shakabvu comrade robert gabriel mugabe chikoro chaamai grace mugabe uye nzvimbo ino yakanga isina zvivakwa zvakawanda zvakadai sezviri pano asi basa iri rekuvandudzwa kwenzvimbo iyi raratidza kuti hurumende yechipiri inotungamirwa nemutungamiri wenyika president emerson mnangagwa iri kukoshesa budiriro isina nzvimbo kana dunhu rainosiya panzvimbo ino yemugwagwa unobva muglendale uchipinda mugwagwa unoenda bindura Paradzwa zvakare kuti pashambidzika uye pashanduka uye basa iro riri riri kutsigirwa kwazvo apo mugwagwa uyu uchavandudzwa sekutaurwa kwazvaitwa naonabho minista Felix Tapiwa Mhona nhasi pachirongwa chekuparura nyaya dzine chekuita nekurwiswa kwetsaona mugwagwa zvikuru takatarisana nezuva reEaster neIndependence yatakatarisana nayo. Harare Bindura, uh, Honorable Minister, tichavandudza nekugadzira eh, mugwagwa wedu kuti uve uchipamhama kubva pane zvauri iko zvino tozoikontinya nejualization asi pari zvino tiri kumbomirira jualization pamazoe sekutaura kwandaita e, tichabvapo zvakare tine mugwagwa unonzi ruya mukumbura ndoda hondo e, mugwagwa uriko zvakare neold mazoe vanenge vachida kubva vangouya vachibuda nepamazoe hotewapo vanongoti vachipinda pamazowe vobva vananga vonopfuura nekuseri kweparliament ndo old mazowe iyi tiri kuuya nayo tichiigadzira kusvika ipapo tine bindura matepa tepa e, ndo mumwe mugwagwa watiri kugadzira zvakare chichanyanya kukosha nekufambisa vanhu vakawanda ibasa riri kuitwa remigwagwa pamwe chitewo zvakare basa rekuvakwa kwedzimba nzvimbo ino kubva mugomo kudzika muno mukati menzvimbo yemazowe vazhinji vanoda kuramba vachitiona budiriro iyi nekuti mutungamiri wenyika akavimbisa uye vanoramba vachitsigira nekuita zvirongwa izvi kuitira kuti nyika ino inge yava padanho repamusoro mukati megore ra 2030 kana takutaura panyaya dzezvebudiriro love more muchakandiona masunungure faea com glendale masowe